Moro mantie jara mar Lulu TV en kinde makare ma indie chiro mar kuku mar wach kod anje fulo mbaka. Chiel ka chiel odiechieng' wa kawuono wadwa rango weche mopogore opogore ma bende luoro wechego eko mag puonj, wechegi mag arita kwe, wechego eko mag ndiko jopuonje bende wadwa rango kaendi kaachiel kod weche mopogore opogore motenore kod weche mag jopuonje. Antiere kod uh, Executive Secretary Kisumu County mar Kupet, abiro miye thuolo omoso onyiso nyinge. Kae to wadhi nyime kod chenro machalo kama endi. Roke studio. Eh, eh moso ganda. Amoso ujo neno duto. Mm. Nyinga Sabrina Ogecha Wange. Mm. an jagoro maduong' mar Kuppet Kisumu County mm. mano riwruok ma jopuonj manie secondary gi post primary kaka te, te, technical institutes gi polytechnics mm. erokamano ahinya Zablon Awange kendo agonyi erokamano achiel kachiel kuom chopo e studio wachakie kod weche mag arita kwe mar jopuonje nwaneno gima notimore ne jopuonj mamoko mantiere Garissa Ka bende iwacho ni jo maundu ne omonjogi, inyalo leronwa ni to ang'o ma timore? Arita kwe mar jopuonje bende nitie kare? Arita kwe mar jopuonje pok obedoga. Mm. Nwasegoyo koko wach mar security mm -hmm. mar jopuonj yes. e North Eastern. Mm. To nitie ndalo moko bende ne wawach bogol jopuonj kuro. Mm. to nowachnwa ni gibiro kelo kwe kuro uh -huh. to kaka nya waneno nyocha mm. mano juma mokalo cha ne ginego jopuonj adek mm. ma ariyo kuomgi ne gin joluo moa Homa Bay mm -hmm. gi jaode moa Kisumu kae mm. koro mano nyiso ni weche mag kwe pok obede e North Eastern kuro mm. to mano nyiso ni pod jok ma ok jo Islam kata jok ma ok wa Somali mm. pod jogi jo Al-Shabaab pod target kinyalo mm. biro e the class bigo ago japuonj risasi ma makosa motimo onge mm. mano rach mm -hmm. to jogi be gin jok mong'ere gi nikech gin jok ma e agweng'a no mm. ya to ok target ma... jo mm. jok thurgi mm -hmm. gitarget mana jo oko mm. jok ma iluongo ni nywele ngumu mm. jok ma wigi tek ta mm -hmm. mm.
ema gitarget ema gitarget ah. Yeah. Tiparo ni maendi timore nade? Okang' mane monego bed ni okaw? Un kaka joriwruok mag jopuonje, mm. ywak maru dhi ne ng'awa ka weche machalo kama kiki timore? Ywak marwa dhi ni ji ariyo. Mm. Achiel en sekretari, cabinet secretary, jatend migago mar security, yes. internal security miluongo ni Matiang'i. Yes. Ndalo moko ne nie puonj. Mm. To achiel en mar jatend migawo mar education. Mm. Alafu gi TAC, mm -hmm. ma ndiko jopuonj. Mm -hmm. nikech ndalo mane matiangi be ne nie puonjo kae nwaneno kaka oro nowuotho kila mahali oringe skunde to un manyo heads mok ti to oriembo e tich mm. koro nwaparo ni kane osekete internal security mm. to obro chako goyo wuotho koa wajia to odhi nyaka mandera mm. to oketo jo alshababu notice mm. lakini sani to nyowaneno kapok ochako tich maber mm. mm. nikech uh, security mar north eastern pod nigi shida kabisa mm -hmm. to kwa neno ka jopuonj nego this mm. is not the first time ok en ndalo mokwongo ma jopuonj nego mm. jopuonj nosega neg kata ndalo moko noneg jopuonj mandera mm -hmm. nyithindo mariek mang'eny gi be noa mana piny luo kae gi moko a e piny mwa mm. noneg e university ma iluongo ni garisa university mm. mane gidonja donja to gichwada chwada nyithindo risasi yeah. ma wasebede kwal jowa tho mang'eny e piny ma north eastern ni koro kane wakwero jatend eh, TAC no ni nasi ni gol jowa kuro ne ku- miyo jowa transfer to kendo nodwoko duoko moko kuro koro jok moseduokgi kane oduokgi kuro nowachnigi ni gin ka gitamre dhi kuro to ibiro riemb gi tich mm. en wach maluoro uh, ticha mm-hmm. ketho ticha mm. emomiyo ne gidhi mm. to koro wapenjo ni ang' jopuonjgi biro bet abeta ni luoro ketho tich to giketho ngimagi mm-hmm. emiwacho ni nitie e piny kae ni e piny ma Kenya kae nitie jopuonj ma Waislam mm. nitie jopiny ma Josomali to kata ok en Somali kende to Waislam ng'eny mm. oter jokucha manyalo bet mok biluong ni kafiri mm. nikech ideally nitero ga jopuonj kucha mondo wabed gang'o gi national integration yes. to national integration no mm -hmm. ok wabi pidhe gi remb joluo mm -hmm. gi remb jok ma ginywele ngumu gi remb jo kristo mm -hmm. koro ka jok ok dwa ni opuonjgi gidwaro ni opuonjgi gi madrasa gigo mm -hmm. kara gibed gi jogigo mm -hmm. gibende gin gi joislam mm -hmm. gin gi jo somali mm -hmm. manyalo puonjo gi subjects go kochuno ni mana jo kristo ema nyaka dhi puonjgi kuro mm -hmm. mano ema kelo lweny mm -hmm. to pod ok wabedo guaranteed security mm -hmm. iwinjo mm. nikech as much as wawacho ni professionals moko nitie kuro yeah. professionals ni e town mm. to japuonj e ng'at moro madonjo nyaka e gweng' mm. odonjo nyaka e villages mm -hmm. koro e villages kuro ema security mare ok en guaranteed mm. rito kwe mare eh, oweye ginene kende koro mi wawacho ni wan kaka jotende unions yes. wasegoyo wacho ni jowa duto mani north eastern mm. kochakre gi wajia mm. owuog kuro oduogi mm. nyaka chieng' ma wang'e ni koro tac biro mm. tero jomoko ka kuro mm. wan ok wanyal bet ni wan gi shida e Kisumu kae mm-hmm. wan gi shida e Nyanza kae mm. to jopuonjwa mm. mwase train mwasechulo ni fees mm. ni to tho kucha mm. e northeastern kuro mm -hmm. en ja marach ok onego bed ni jowatho kucha to wabende mm. skunde wa nitie mm. jok monego bed ni puonje mm. yeah.
To uh, Zabulon inyalo nyiswa ni wach ni eri ochakore karang'o nikech uh, awinjo ka iwacho ni sani nenore ni jogo eko jo Islam target jok ma ok gin jo Salam. Mm. Manyiso ni ok gidwar ni gipuonj kuno. Mm. Ang'o manyalo bet ni kelo maendi? Gima timre adiera mm. wanwa kaka jo Kenya gi jotendwa mm. wakawo wiwa kaka miluongo ni ostrich cha. Yeah. Ostrich. Ekendo mm. lulu ngina mocha. wakete mm. e kuoyo ah. wawuonde ni onge shida mhm. jogi somo mar conventional mar wasunge gi ok gidwaga mm. jogi dwaro somo moko mek madrasa ka mm -hmm. to jogi dwaro religion mm. din makuro bed mana waislam mm. koro ka in ja kristo ni idhi puonjogi tin kafiri kata nyathi mathin luongi ni in kafiri Ah. iwinjo ok gidwaro onegi. mana jodin kuno gidwaro mana jodin gi kuro Mm. to jodin gigo ng'eny gi be ok dwa dhi puonjo kuro Nang'o? ng'eny gidwaro dhi puonjo mana nairobi Ah. naikuru mombasa Mm. iwinjo jodin gigo to dwaro ni mondo opuonje e gwenge ma Ka- gwenge maoko to kuonde ma- jomamoko to gidwa ni odhi opuonj kocha yes yes joma uro dog puonj kotu to nyithindo gi mabu nego ji gi Mm. magi ok nyithindo moa kamoro mabor nyithindo gi odongo dongo e gweng kanyo jogi ong'eyo gi Mm. kata ndalo moko sirikal nowacho ni king'eyo nyathini moro onge be full yes. to jogi ok dwaga full gi protect nyithindgi gi to nyithindgi gi maneko mm. nikech nyithindgi ok nyal weyo jogi kanyo to biro to nego jomoko nono mm. to kaka asewacho ni wapando wiwa kaka ostrich e kuoyo mm. an ang'iyo ni gini chal gi mar Nigeria cha mm -hmm. ni Boko Haram Boko mm. Haram mm. means the book is illegal Boko en book mm. Haram is something illegal mm. koro jogi gitamre mna wacho ni book en illegal kocha mm. buke mok gidwa buke mok gidwaro mana madrasa gidwaro weche mag din ma emomiyo ginegowa uh. otherwise ginegowa nang'o uh. ok giriembwa riemba mondo wadhiyo ginyalo kata threaten ng'ato to kata dipod ni jopuonje modong' kanyo gin jopuonje mag madrasa kaka iwachogi o kata mag din dong' aparo ni gima gipuonjo en mana mantiere sakilu mar jopuonje monego bed ni puonje gwenge duto yes mm. kata ka jopuonje wuok kure kar madrasa gima wacho ni ka gido jopuonj ma madrasa go mm. to bedie mm -hmm. to nitie jopuonje gi jothur gi kanyo ah. kata waislam ah. mslam ok nyis ni nyaka ibedo ja somali mm. inyalo bedo kuyu inyalo bedo jaluo to mm. ja islam ah. mosebedo trained mm. man gi degree mm. moa e mbarariany mm. jogi be inyalo ter kacha mm -hmm. to puonjo kuro mm. e circular miluongo ni 844 ni yeah. yes mm. mondo koro gibed jomoko be manyalo ga dhi nyaka e mosque Mhm. manyalo timo timbe gi- gi- ma gitimo kaka Mm. to ka in ng'at moro man in, in isaac moro jacobo moro Yeah. in tiji puonjo to alafu gidhi ginene Mm. to yie wiyi be rateng' to mano ngimani Mm. kata sirikal seche ma ng'inegi sirikal Mm. noonge Mm. Yeah. to nyaka ne ma endi timre riwruok maru mochung' ne ndiko jopuonje mano the teacher service commission bende gisegolo twak kata bende gisewuoye wachni eri to Wasewuoyo. gikawo okang' mane wasewacho ni jowa mm. ng'eny jowa sani ni Nairobi offices wa uh -huh. wasewacho ni kik gidog kuro mm. Macharia Nancy ma en jatend TAC yes. nyowacho ni golo gi transfer gi e villages kama gintie no to mm. duoko gi e town e same same county uh -huh. mano ok nyis wawacho ni mano ok bi konyogi mm. nikech pano Pwani county en koro wacho ni ogolo gi e gweng mm. to kelo gi e town mm -hmm. kama security nyalo bedo mantie to wacho security be

gibiro ga bedo anena to iluido niga bila jopuonj mm. koro wawacho jopuonj go ogol e counties mek north eastern go mm -hmm. odwoki koni inyalo tim kata gi swapping mm. inyalo ma jopuonj moko koni ma dwaro dhi kocha mm -hmm. japuonj modak kono mm. mononyuol kono ging'eny oko koni mm. otergi kocha yes to kik trade gi ngima ng'ato mm. yes ni wadloko so national unity national unity ka ok wanyal loso gi jotendwa mm. ok en kawo ng'ato ni dhi tho na e, wajia ni koro mano wakelo national unity mm. national unity en gimoro ma itimo gi nyaka e katiba kaka e appointments mm. waneno ni awa sirikal ni dwaro wa oketwa kama kama kama en mm. gima waneno ka jotelo preach mm -hmm. to preach tribalism mm. to kwa bi wuondre gi ni kikawo jaluo itero wajia yeah. ni koro mano en national integration mm. ni kikawo jamwa itero mandera mm. ni mano koro national integration mm. mano pod ok en national integration Erokamano ahinya Zablo. Wabiro kawo yo matin kae to kwabiro duogo achiel kachiel e thuolo mar ariyo wabiro rango wechego eko mag ndiko jopuonje ma bende tie sidwa ni mondo mi okaw jopuonje kaka interns mondo mi gine kaka ginyalo duoko chien nokno ero mar jopuonje. Wechego eko mag karikalam manyien bende wadwa chako walosie. Wabende nyaka sani iri wafwenyo ni nitiere skunde ma bende pok oyudo buge machalo kama indi. Maendi en kuku mar wach. Miti jerama lulu TV en kinde makare ma ingi sero mar kuku mar wach kod an Jeff Olumbaka. Chiel ka chiel warango weche gweko mag jopuonje ka bende antiere studio ka endi odiochieng' ma kawuono kod eh, secret, executive secretary e bare nero mar Kisumu mar Kupet. Obiro nyiso nyinge kae to wabiro dhi nyime kod twak machalo kama inde. Chak arwaki e studio. E mos oganda. Amoso joneno duto mm. nyinga Zablon Awange mm. executive secretary kata jagoro ma Kupet Kisumu County. Mm. Erokamano ahinya Zablon arwaki achiel kachiel ka koro waduogo to wadwani mondo warangi weche go eko mag kawo jopuonje mondo mi one kaka inyalo tieki nok mar jopuonje. Kata kamano adwa dok e wach matin kende mane walosi chande mag arita kwe mag jopuonje. ne owacho ni nyaka sani eri koro uh, eh, TSC oseloso kendo giwacho ni gibiro kawo okang' makende mar loko jopuonje machalo kamano. To migawo mar somo to chung' mare e wachni en mane? wach mar mar mar security mar jopuonje bende migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka en Jose Losie jatend migawo iluongo ni Amina Abdalla pok awinjo yes. gimoro mowacho mm. gima ng'at mosewuoyo en jatend TSC e. mm. nikech jatend TSC e ema ochung' e wach mar ndiko jopuonj mm. To Amina Abdalla yes. pok owuoyo kuom wach jopuonjno. Mm. Awinjo ni jatend migawo mar internal security yes. Matiang'i ni mm. kawuono ake ni kawuono kata wigni mm. eko bro dhi e wajia mm. gin gidhiga mana ka jakuo oseringo mm. wadwaro ni giket eh, plans maber mm -hmm. ma inyalo prevent mm. jogi jo Alshababu kata kapok oneko mm. to intelligence nyalo nyisowa ni joka dhi neko kama kama mm. wan gi intelligence mwachulo pesa mang'eny kabisa mm -hmm. to wapo gipoyowaga apoya yeah. gipoya apoya to koro sirikal intelligence mare en marang'o mm. en mana mang'iyo ni Kalonzo dhi bedo sweya in kanye mm. kose mane mm. nikech onego bed ni wan gi intelligence manyiso wa ni Alshabab biro biro e skul kama kama kiny mm. Alshabab biro dhi e town ma kama kiny mm. nyocha nyawinjo ni ne ginene moro ndalo moko ni Alshabab biro Nairobi mano mm. gitimo maber uh -huh. ya yeah, gi prevent mm. igeng'o mm. ok wadwa moro mane ka Alshabab oseringo koro mm. ka jatend migawo biro kanyo ni koro biro to gol siasa Mm. Iwinjo, wadwaro ni watim kaka jo Amerika timo mm. ma upango kila kitu mbele mm -hmm. particularly matters pertaining to security mm. ok en wach matugo mm. nikech kurito ni un koro ubiro wuoyo gi ji to jogo yes. to sase dhi mm. gibiro nyocha kendo jatend migawo no ne en ne en kure cha ne en pokot ake ne en pokot mm. mm. ma uwuoyo ni to ji inego anega kacha mm. Mm-hmm. ya yeah. uwuoyo to ji be inego mm. ndalo moko be ker mar Kenya ne en Uhuru Kenyatta mm -hmm. gi jatend jalupne mi yeah. ne gin kucha mm. to giwuoyo to ji nego yani mano nyiso ni jogi osedhili ging'eyo ni jotendwa gin jok manyalo wuoyo awuoya ok tim gimoro mm. ka ng'ato ker ma Kenya nyalo wuoyo to jo kettle rustlers jok mag nego kwalo dho to jamni to kwala kwala to be nego nega ji to jatelo mar Kenya ni kacha to wuoyo mm. mano nyiso gima marach koro the same way makoro kata kata jatend migawo mar eh, internal security dhi wajia mm. wadwaro no bigi mikakati wasoilo mm. chon mikakati manyalo prevent gigi bro timore bang'e to iwacho ni maendi wach nieri en mana otimore mana north eastern kende onge kamoro amora ma usewinje wach machalo kama mar alshabab mar rita kuni yes alshabab ni north eastern ndio mm. to kata kokot kae mm. nitie shida mekato rasis jowa inego to, ah. to intensity mare ok en kaka mar alshabab kochacha mm. mm. macha en moro minege nega makata ok mi thuolo mar ginene ichode achoda risasi moro ma hmm? mm. en gimoro marach kabisa mm. en gima marach koro mar north eastern chande yes. osechopo kama wan kaka jotend jopuonj wasewacho ni jopuonj go gol mm. ogolgi mm. odwokgi tergi kuonde moko me Kenya mm. mantie kwe mm. nyaka chieng' ma wawinji ni koro North Eastern go mm. gi jotendgi go mm -hmm. gin gi jotendgi mm. gin ready mm. gichie somo to gidono puonjo jomoko mono mm. ko kamano to nyithigi be okawa ka otere tere college mm. mondo gibed gitime puonj ok mm. nyithiwa matimo puonjo to dhi to puonjo nigi kocha mm. yes gibed gi nyithindo manyalo timo puonj mm. to un kod adieri ni okang' mar golo gino ero en gima idhi tim kata koko tim to wasekwero jowa mm. ni kudhie koro mano wachu wakwerouga pile mm. to sama ok gidhi ni eri ka dipo ni ok olokgi bende gibiro yudo chudo margi chudo onego bed ni gichudi nikech onego bed ni laws mek TSC e kata mek gin wacho ni ok inyal dhi puonjo kamoro mantie insecurity mm. mane ma wadwaro exploit mm -hmm. laws mek TSC e ok wacho ni ng'ato ok nyal dhi kamoro mantie insecurity mm. gima duong' kabisa insecurity mm -hmm. kiringo kamoro because of insecurity yes. in child refugee internally displaced teacher mm. IDT mm -hmm. mano onego bed ni chulo ka TSC e ok ochulo to wan kaka union wanyalo dhi e court mm. nikech ng'ato koringo nohero ok en mm. desertation of duty mm -hmm. nitie gima iluongo desertation of duty ma japuonj olalalala mm. to nitie kamoro miringo ni security mm. yes nikech kang japuonj ni osedok kanyo bosenegi yeah. onge kama TSC chuloga pesa mar japuonj monegi mm. onge koro afadhali japuonj ni odringi ok los ngimane mm -hmm. kapo TSC manyo kaka nyalo tere kamoro emomiyo mm. sani TSC wacho ni golo jogo e, e villages mm -hmm. to tero gi e town in the same county mm -hmm. mano gise gise yie ni gibende ni jopuonj go timo kare mar ringo mm -hmm. yes giringo kama insecurity nitie mm -hmm. to wan bende kaka jo union wacho ni town ma gitero gi eno mm -hmm. ok nyis ni koro town kanyo se insecurity onge mm -hmm. al shabab pod nyalo biro ne gi e town kanyo gol gi outside that county mm -hmm. oter gi e county koro county no udwaro ni mondo beda beda jopuonje ma gin jo salama nyaka chieng' ma gibiro organize themselves mm. yes okay. waislam kata mm.
wajo somali mm. ging'eny ok ni gionge mm. yes gin kuonde ma gipuonje to ah. pok wanegogi mm. gin to ginego akocha ka gine erokamano to ka wabiro achiel kachiel e weche goko mag ndiko jopuonje aneno ka unions magu kata riwruok magu mag jopuonje are opposed to hiring mag jopuonje giki mabende idwa ni mondo mi odonji kaka interns mokwongo mondo mi oyud gima matin minyalo chulgi kae to finally gibiro bedo absorbed mondo gibed jopuonje richo mane mantiere e wachni eri to nok mar jopuonje be en gima nitie nok mar jopuonje nitie sirikal mm. bende oseyie ni nok nitie mm. to budget bende osetim mm. mindiko godo jopuonj mm-hmm. higa mar piero ariyo gi apar gachiel yes jopuonj nondika e miluongo ni contract teachers mm. nwagoyo koko bowacho ni ma is illegal mm. nikech TSC mandate ma TSC ok en ndiko jopuonj as contract Mhm. kata in turn Mm. indiko jopuonj permanent and pensionable Mhm. kisomo papers ginene kaka nochako TSC jo union Yes. ema nochako TSC Mm. kane pod wan gi union no ne KNUT Mm. 1966 the rule mare was to employ teachers permanent gi pensionable Mm. koro kane gindiko jopuonj moko contract Yes. nwagoyo koko kaka union bad ne wagwanyo ne wang'anyo i remember 2013 wang'anyo mm. ba jopuonj gi nokaw gi mm -hmm. bonde gi permanent mm. iwinjo mm. koro ka sani sirikal oseyie ni jopuonj onge yeah. jopuonj ok oromo mm -hmm. to budget osebet ga ka nitie gach mm. wabiro penjo ni priority mar sirikal ni en mane mm. priority mar sirikal onego bed ni somo ema priority nikech wagero godo sirikal jopuonj mabiro konyowa bang'e mm. ka ok ginyal manyo pesa ma gindiko godo jopuonj mm. giwere gi ndiko jopuonj intern nikech it's illegal mm. onge kama ondik ni jots nyalo ndiko jopuonj as interns mm. mar ariyo jopuonj ng'enygi gi osebedo oko nyaka ne tiek mbalariany nyaka giwuog e college mm. gisebedo oko kuom higni auchiel abiriyo mm. keto japuonj ni kendo koro kodhi chako bedo intern mm. mano ketho ne seche mm. nikech some of jopuonj gi seche moko koro ichule pesa moro maber kata e private sector kocha yeah. ai ni sirikal kawe dochi miya elfu pradek mm. seche moko puonjo kata e private school mm. michule kata 50000 mm. Koro kobiro ka onego bed ni obiro kae ma security mare dhi bedo permanent and pensionable mm. kata kor lose pesa moro mane otiyogo malo kucha cha yes. it's true ni nitie moko be mondi gi BOM mm. e villages mm. machulo kata elfu apar elfu abich moro mm. mm. to pod wawacho ni sirikal onge mandate mar ndiko ng'ato in turn mm. the role mar sirikal en ndiko ng'ato permanent and pensionable mm. to ndiko ng'ato in turn mano tugo gi wi ji mm. sirikal biro bedo ni koro koling' thi ni ah, wasendiko jopuonj mm. koro emomiyo wan jo union ok wadwa ni ondik ng'ato intern mm. nikech wadwa ni kosendike permanent and pensionable to wanyalo ng'iyo ni ah, ah koro wasendiko jogi mm. odong' mm. jomage mm. to ka sirikal ni wang'iyoga mm. the moment na gibiro ndiko jogo intern akia ni gidong' mm. ndiko gi higi ji higa di higa ni mm. to wigi biro will completely mm. wigi biro will to finally dong' gibiro absorb gi finally gibiro absorb gi mm. to absorption onego bed ni gibiro absorb sani mm. nikech nitie absorption dide mm. nitie absorption moro matimrega gi replacement mm -hmm. mago jopuonj motho yes. jopuonj moweyo tich mm. kata iluongo natural attrition mm. mago gibedoga absorbed continuously mm. to alafu nitie mar vacancies cha mm -hmm. mar vacancies ni mm. vacancies bedo advertised to iwacho ni jopuonj kama kama onge mm. bi gigi nene kae mm. indiko gi seche ma wuoyo kodi ni yes. di ing'eyo ni jopuonj moko mane ondiki interns pok mm -hmm. obedo absorbed nitie ndalo moko jopuonj moko nondiki uh, interns uh, kata kisumu kae yes. i know some five cases mm. ma pok obedo absorbed mm. to nowuondgi ni ka ni ka nafas oneno mm. sirikal absorbed even mm. last year sirikal no absorb jomoko mm -hmm. ne giweyo interns ka mm. to interns go nafas gi be noserumo mm. yes to jatelo samoro gima timore en ni samoro sirikal nyalo neno ni kar mondo nikech samoro thuolo bedo malach ka ng'ato osewuok e skul e kindero eko mosetiegore samoro iyudo ni jomoko bedo oko kata higni auchiel ng'ato nyalo bedo oko kata higni abiriyo mano gima samoro timore to iyudo ni samoro sirikal neno ni kar mondo mi ng'ani obed oko e wakae mondo obed kaka intern wachule omenda matin mm. kapod wang'iyo kaka wabiro absorbe bang' to sani eri bende ka gikaw kaka intern kama endi gigolo burden mar mm. chulo gi kod samoro nyiso jonyuol ni ooyo chul pesa ni wadwa chulo jopuonje mwandiko kaka biyo ji kiang'o to giparo ni maendi samoro koro duoko burden chien ne jonyuol oh. kendo miyo jogi eki kar mondo ibed oko higni auchiel to isechako at least isechako timo gimoro matin oh, kata jonyuol kende mm. awacho ni jopuonj ma osewuok e mbalariany gi ok gin gipuonje board of governors mm, kende mm. ng'eny gi moko puonje private sector oh. koro Wadwaro ni sirikal mm. ondik jopuonj moko ma nondik interns ka mm -hmm. ondigi tich permanent mm. I'm sure an, an gi list mar gi ofisa mm. mano nikech nitie ga makis kim seche ma nafas owuok yeah. jok mosebudho higni mang'eny mm. ema imiyo ga max mang'eny koro bedo absorbed yes. whether you are intern or not mm. mar intern ni pok obedo ga factored in ni bro medi max ema omiyo wan as a union mm. wagoyo koko mm. Koro ka ng'ato noweyo tije mochamo elfu prabich mm. obiro chamo elfu pradek e sirikal kae ni en intern mm. to bang' higni ang'wen pok ondike tich to mm. jomoko osebed kindiko mm. mano nyiso ni there is something wrong gi sirikal ni mm. yes emomiyo wagoyo koko wan jo union ok wagoyo koko without facts mm. wagoyo koko kwang'eyo ni sirikal ni shift ga goal post mm -hmm. nitie jok mane ondiki teachers interns mm mm. nafas mar intern norumo mm. poko gibedo absorbed mm. to sani intern moko do medi mm. wadwaro ni jo intern mano bedo gine kande o bedo absorbed mm. nikech intern is a way ma sirikal wuondo ga godo ji osega wuondo godo jopuonj mang'eny mm. as a union wan aware of that mm. to wagoyo koko watamre mm. to wawacho ni kok ginyal ndiko ji mm. giwe mondi onge haja ketho ne ng'ato tije mm. ni dhi ndike intern mm. to bang'e kise ginene to kinyal absorbe yeah. not all the teachers mane obedo nondiko intern nobedo absorb mm. mm. the only case situation mane jogo nobedo absorb mm. ne gin contract teachers ma 2011 mm. ma asa union wagoyo koko nwang'anyo mm. for one week eka jogi nobedo absorb all of them mm. to nitie secondary intern mm. mane okaw gi the year 2014 2015 yes. nyaka kawuono mm. 2018 mm. jogo pok obedo absorbed mm. moko nobedo laid off nikech in intern resi kata Kisumu Day mm. in intern Kisumu Boys mm -hmm. ai TSC biro kelo ng'ato kanyo yeah. donge tiji koro rumo no. nitie mago ma tijigi ne orumo mm. koro nitie gik moko ma tindo tindo ma wan jo union mo nyalo ga ng'eyo mm. kundi no ka sirkal to nyisi everything ah. gin gi landa rent no dinde ko jintan ah. jo piny mor ah. yes wan to wang'iyo the inner details mm. to wang'iyo ni sirkande ni ok wanyal trust nyaka watim gima kama kama mm. wasewacho ni jo piny ni intani jopuonj be wacho ni jok madhi intani mm. Biuru at your own risk. Mm. Yes. Erokamano.
Agoni erokamano Dwayne Zablo Nawange, manero secretary, executive secretary mar Kupete bare ma Kisumu, ka bende odiochieng' ma kawuono nwaloso achiel kachiel e weche gweko mag jopuonje. Weche gweko mag ndiko jopuonje, weche mag arita kwe bende mag jopuonje. Kinde machielo wabiro chako wabedo gi thuolo machalo kama endi ka nitiere weche monego bed ni walosie. Agoni erokamano Dwayne Jatelo kuom chopo. Kawuok e Lolwe TV Anje Fulomba ka uritu masani.